John cakuat pahnihnak biahmaisa Caṭialtu John cakuatmi thimmi nu le fale Caṭial kum AD sawmriat in sawmkua le nga Rom cozahpi nih Mediterranean Rampi ah daihnak a tuah i cu nih cun tlunkal a fawiter i himnak zong a chuahter. Sihmanhsehlaw hlanlio i zapi riahbuk i rak tuahmi inn cu fihnunnak inn le thurhnomhnak inn an rak khah caah thawngṭha chimtu khual an tlawn tik i riahnak ah aa tlak hrimhrim lo. Cucaah cun thawngṭha chimtu khual an tlawn tikah zumtu an hawile sinah an rak tlung tawn. Cu khual tlung dawtnak cu cawnpiaktu hmaan lo hna zong nih an i hman thiam ve i an va tlun ve lengmang hna nakin Zumtu kha an nun an hrawh tawn hna i cu nih cun buaibainak fakpi in a chuahter tawn. Cu bantuk tik le caan ah kuat hnih John le kuat thum John hi a ṭialmi an si. Hi cakuat pahnih hna hi i lawhnak tampi an ngei. Khualtlung zohkhenhnak lengah A cakuat pahnih tein a zohchih lengmangmi cu biatak le dawtnak hna hi an si. Hi cakuat pahnihnak a ṭialtu zong hi aa khat i caṭialtu cu elder tiah aa ti. Caṭialtu nih hin elder tiah aa ti lengin a chimfiannak a um hlei ti lo nain Elder tiah aa timi hi Khrihfabu nih Apostle John a si tiah an pom zungzal. John nih hi a cakuat hna hi Thawngṭha John a ṭial kum ah a rak ṭialmi an si. Cucaah hi cakuat hna hi Ephesus Khrihfabu i Pastor a rak ṭuan lio AD sawmriat le sawmkualanga karah a rak ṭialmi hna an si. John cakuat pahnihnak khi John nih thimmi minu le a fale hna sinah a ṭialmi a si. Dal khat, caang khat. Minu biafang nih hin Khrihfabu chung i a um vemi minu pakhat siseh, Khrihfabu kha a ningpi in siseh a sawh duhmi an si kho veve. A zeitilei khel paoh i an i lak zongah cakuat a ṭialtertu sining cu aa khat ko. Cucaah John nih ca a kuatmi hna cu dawtnak, biatak le thianhlimnak kongah thapek a herh ngaingaimi zumtu mizeimaw an si kha a fiang ko. Zumtu nih biatak ṭanhnak i an ngeihmi nun kongah John nih aa lawmhnak kha dalkhat cangkhat in caang li ah a ṭial. Cun nawl an ngeih ruangah Dawtnak in rianṭuan ding zongah tha a pek hna, dalkhat caanga caangruk, biatak chungah hram a bunh i pakhat le pakhat i dawtnak nih Khrihfabu kha a thianter. Cucaah thianhlimnak cu a biapi ah an chiah i cawnpiaktu hmaan lo hna kha an thleidan thiam hna i an donh. Hna nakhnga tha a pek hna, dal khat, caang sarih in caang hleikhat. A donghnak ah tlawn a duh hnanak kha a langhter i thanuam tein a cakuat a donghter, dal khat, caang hleihnih, caang hleithum. Pathian nih zumtu cu pakhat le pakhat i daw dingin auhmi kan si, sihmanhsehlaw biatak ṭanh le cawnpiaknak hmaan lo doh awkah nawlpekmi zong kan si. Hi hna pahnih hi aa kalhmi rian an si bal lo. Cucaah Hi cakuat nih hin cu rian cu zeitindah zumhtlak tein kan ṭuan lai ti kan hngalh khawh nakhnga zumtu vialte a kan bawmh. Dalkhatnak, biakchawnhnak, elder, keimah nih thimmi minu le fale, biatak ah ka dawtmi nan sinah ca kan kuat hna. Cun keimah lawng ka si lo, biatak a thei cangmi vialte hna zong nih an in dawt ve hna. Kan chungah a hmunmi le a zungzal in a hmun laimi biatak ruangah nannih cu kaan dawt hna. Pa Pathian, Bawipa Jesuh Khrih, Pa i a Fapa sinin a rami velngeihnak, zaangfahnak le daihnak cu biatak le dawtnak in nan cungah um ko seh. Pakhat le pakhat i daw u. Pa sinin ka hmuhmi nawlbia bantukin na fale biatak chung i an tlon len kha ka hmuh hna caah ka lung aa lawm tuk hringhran. Minu, Na sin i ka rak ṭialmi hi nawlbia thar a si lo, sihmanhsehlaw a hramthawk tein kan rak ngaih cangmi nawlbia kha a si ko. Cucaah atu i kan nawl duhmi cu pakhat le pakhat i daw ko hna u sih ti hi a si. Dawtnak cu a nawlbia ning te i tonlen hi a si. Cucu a hramthawk tein kan rak theih cangmi nawlbia kha a si i cu chungah cun kan tlon len awk a si. Fek tein dir u. Cucaah Jesuh Khrih cu taksa in a ra tiah a phuang lomi hlengtu tampi vawlei ah an chuak cang. Cucu hlengtu a si i Khrih dotu a si. Kan ṭuan hnawhchanmi thil kan thlau sual nakhnga lo le ṭuanman tlamtling tein kan hmuh khawh nakhnga nanmah le nanmah kha i ralring ko u. Ahohmanh Khrih cawnpiaknak chungah a hmun lomi le a buarmi nih cun Pathian kha a ngei lo i Khrih cawnpiaknak chung i a hmunmi paoh nih cun Pa he fapa he a ngeih hna. Hi cawnpiaknak pom loin nan sinah a ra phanmi paoh cu tlun in rak onh hna hlah u. Cohlannak zongin va chawnbia hna hlah u. Zeicahtiah cohlannak in cu pa a chawnbiami paoh nih cun Thil ṭhalo a tuahmi ah khan aa hrawm ve. Nan sinah ṭial ding tampi ka ngei ko, asinain cahnah le cahang lawng hman cu ka duh lo. Sihmanhsehlaw kan i lawmhnak a tlin khawh nakhnga nan sinah rat i hmaitonh tein bia i ruah kho dingin ruahchannak kan ngei. Thimmi na far fale hna nih biakchawnhnak an in kuat. Amen!